Hello Cṭhial Technology in nan kut kan tlaih hna. Nai hrawng cu video ka hung chiah lonak, ka hung tuah lonak sau ngai cang i ka van ngaingai hna. Nai ah luan cia caan ah Cocal Land zeitindah kan hman la timi kha ka van chuahpi cang i atutan cu Cocal Phutu zeitindah kan hman lai i zeitindah kan tuah lai timi kha kan cawng hna lai. Le Cocal Phutu hi Cocal nih a tuahmi si i thonghni le hleinga mei thla ni kul in ni kua khan zapi hman khawh dingin a ser cangmi a si. Sinain zapi nih a ruah kan thei tuk lo caah atutan ah hin a hman ning van chim ka duh le Kawkal phutu cu zeidah si kan ti si ahcun kan gallery nih kan phone storage nih a tlum ti lomi video te hna kan hman thlak vialte hna kha Kawkal phutu ah fawi tein fim khawh a si. Amah nih kan fim piak lai i online in hmanthlak video fimnak pakhat a si. Cucaah cun nai thlak ciami na video si zongah na hmanthlak si zongah phiat na sian ti lomi kha zeitindah Google Photo na fim lai kan fim lai timi kan cawng hna lai Google Photo cu online in hmanthlak video fimnak pakhat a si cucaah cun zeitindah kan fim lai zeitindah kan chiah lai timi kha tutana cawng hna usih macucu a fawi te Google Photo Na naih khawhnak ding ahcun Google Place ah download na lak piak lai. Google Place ah download na lak piak lai i cun Google account pakhat na neih hnu lawngah tuah khawh a si. Google account pakhat ah na neih rih lo seh cun a tuah ning cu ka Facebook page si zongah ka YouTube channel Cithial Technology ah khan email tuah ning tiah ka tuahmi um le cu zoh khawh a si. Atu bantuk phone a hnulei hung chuak cangmi pawl cu direct in vocal phutu kha an chiah i ai tel donlok sui hau ti lo na sia cu zeitindah kan zoh la timi kha zoh hna usih sia cun kokal phutu kha hika zun ca kan van on piak lai mi hi ke cu akhong kalu cia ca hi tin hong chuak le akhong alut ri lo mi nan si sia cun hika zun i kema man thlak ti chuan nak zon te akhin a luhnak te hme lai i luhnak te ko lai le zeitindah kan video zeimi atu chun ah kai zeimi video hi kan today timi hi hikan video pahnih le hikan hmanthlak pakhat te um lema kha hika kokal phutu ah zeitindah kan chiah lai timi kha kan van zau lai cu chiah nak ding ah cun zeidah on piak hau kan ti sia cun back up timi on piak hau le ka zon ka hmanthlak cun nak te kan van hme piak lai hika zon hin turn on back up timi tem ko he kan van on piak la le hika zon ah hin A cungah original fourteen GB timi um a tangah high quality timh le kaa cun free unlimited a kan atat um lo in chiah khawhnak kaa free han kan chiah lai i cun a tang te ah hin backup na tuah tikah uh, line mawn on lai wifi maw timi kha si ca kai kan van on piak chih lai cu hnu ah cun confirm kan van hmeh lai oh ka khan cun Okay, direct bak in backup ai tuah colh le tuchun i kai ceihmi video kha pahnih si caah ka khin pahnih a piah le khi ka te i ai kulhmi te khi a hringmi te khi tikhin ai her dih hnu ah a kal dih hnu ah khan mah ka video hi kokal phutu ah a phan cang tinak kha si le khi ka don te hin ai kulh chom ah liomi hmuh khawh si ko khi Mm, ka khin ai kulh cuma mi te hmuh khawh cuma simi khi ai ai hel dih sia cun hi kan kan video hi a phan la tinak si le hi ka video kan van on piak bak zei da chuang at sini ka za chung te hin back up pung te chuang lami hi kokal phutua a lut ri lo tina kha se kokal phutua lu si sia cun khi ka jam back up ting ke ta te khi atlaw te lai le Hika hin album timin kan van kal tuah lai i hika zawn i ka video lut ciami pawl kan van zoh tuah lai. Hika zawn hi hika zawn video hi a lut ciami si. Le kha si ahcun hika zawn te khekhe a cuang ti lo khi. Arfi te lawng cuang le pawngah bek apung te cuang ti lo ma ko kal phuto lut cangmi si. Le hika zawn i a cung le mi poh hi people timi si zongah place, things, video hi ti bantuk pawl hi ka chiah ciami lawng te an si ka hmanthlak popo ka in he ka kal phutu ah ka chiah dih hna la hi ka hin tin kan van on si si ahcun kan hoi le mai kan rak thlakmi vialte kha direct in hika zon i back up timi kan on piak si ahcun kan thlak kho in lan kan on po ah khan amah tein hika kokal phutu ai fim di cuca cun kan man thlak atlau sun lati kan phan season ka hin fim di kho si cun kan video te hna zong kha kan phone hna tlau sual zong si zong ah hika kan fim ciami cu phone dang kan chok ṭhan tikah makha kan khongh te khan kan van luh ṭhan si si ahcun hika cun khua kal phutu ah hin a um dih ka hin zoh dih khawh ṭhan si makha kha tuchun ah khua kal phutu kan cawn ding selaw zoh tun zate cung lunglawmnak tampi ka nei